iri ndiro gavakava ratoziva mumwe achiti chikowa kana vamwe vanoti gavakava kazhinji vanhu vachiti ah, rinopiwa huku rinopiwa huku tese torapa huku paya tisiya kuzvirapa isusu gavakava rakanakira kudai rinogona kutorwa kudya kuridya kana kuti kurishandisa kunze kuisa paganda pane zvirwere zvine zvipo zveganda angave maronda angave mhezi dzabuda angave mota dzine dzadii dzabuda muno saka gavakava iri rinoshandiswa sekudai toti gavakava rakadai iri kairi rinochekwa kuzipangara muchana gavakava rinochekwa sezvizvi ukacheka apa nepaunenge uda kushandisawo chati ichitsvaga ndezviri mukati izvi muto wacho iwoyo tobvisa mai minzwa iyi inogona kudii kuti baya pakushandisa todai tadai tovedzenga kuno uku kuti muto watoda uya ubude uyu tovedzenga zvakare Tovedzenga zvekare tosvika pekupedzisira apa tada izvi kuti richibve apa kungorova rova kudai izvi tikarova rova kudai izvi kurarova kudai izvi kwakuchibvisa manje apa ah, raakutobuda iri rapa ah, rimwe rarasika rinogona kutodyiwa iro risezvizvi mm. hongu vamwe vanobva vati rinovava rinenge risina mvura yakakwana asi kuvava ikoko kamushonga kako kavava ndokurapa kwavo asi iri harivavi mhando iyi yatiri kutaura itoti chikowa yeye uyezve tinogona kushandisa kunze matauro ana achimboita kuti kuzora paganda kuisa mvura yekugeza zvironda kana yekutogeza muviri ugare wakadii wakapora saka rinogona kuzora sezvandiri kuita izvi sezvizvizvi otozora pai paganda pako and rinenge riri fresh kana rinenge riri nyoro sezvizvi ratatora iri ndo rakanakisa ndokuzonzi raiswa musipo raiswa mumafuta maiswa zvimwe zvimwe imomo asi gavakava iri vanenge vachizogara pazuva rinobatsira kuti ganda risakanganiswe nei nemasaisa e, e, e, ezuva gavakava ratoiswa apa vamwe vanogona kuzoitawo chemistry dzavo kana kuzvidzidza kwavo vanogona kurisanganisa negrisarin rinochengeteka riri nyoro kusezvo izvi wotodii wotozora saka gavakava iri vazhinji vanogona kuziva kuti aiwa topa huku todii asi isusu vanhu togona kutodii kutorishandisa angava munhu aita mhezi mhopo kudii pazvirwere zveganda rinobatsira zvikuru kana after shave munhu wabva kudii wabva kuveurawo ndebvu dzako unogona kudii kurizora sezvandakuita apa wotozona uye ndikashevhi wona wotozona wotozona unati mapundu nezvimwe zvinoitika wachekwa chekwa paya nezvirezo zviya zvinochekawo ndebvu zvatodi zvatoita kana muromo chaiwo unogona kuzora muromo hauchaparuka nekudii zvotodii zvotobva unoti atogona kuridya kasapa muromo togona kudii togonaisa zvakare pano tine maruva egavakava anobva pasi ukwayo achizosumuka apa uye maruva aya anozoita mhodzi dzine zinge dziri umu dzozodonha dzo pasi dzomera kana mvura yanaya saka maruva aya ane utano zvakare uri kafana nei nejeli yaye uye panotobva muto unobva uko uchigadzira uku wakutogadzira kuti paite mbeu inobudisa rimwe gavakava saka maruva iwaya anogona kutanwa otoiswa muzvinhu zvisina kubikwa semagaka edu kana zvakutobikwa muriwo wedu zvatida kuzvika nei nesadza kana nezvimwe zvinhu saka maruva aya akanaka zvekare uye anogona kutofushwawo mozoadya nguva yapanenge pasisina nokuti anowanzowanika nguva ine yekuti mvura hakusisina magavakava akuti apa muti akufa obva aita mbeu saka tinogona kutora mamba mutochengeta kuzodya panguva yanenge asina maruva aya anoshanda zvimwe chete zvine e, muto watambotura pasi uya uyo asi kungoti aya unenge wakuwa adya manje mukusaisa kana mumuriwo kana kuisa muzvinhu zvinee zvisina kubikwa sezvakafanana nemagaka ataisa kana matomatisi kana onyeni motongodya zvakadaro sezvandiri kuita izvi uye mukataza nyuchi munoona dzichitora muto unenge uri mukati umu unototapira izvozvo titonzwa kutapira mukana uku nokuti inenge irimo nekta iya kutira kuti chi muite masidzi ma, ma, ma, mavo yavanoti pollination pachirungu saka anodyika maruva egavakava ah, ari kunaka asi da kuona munhu apo